Megado wezã na wò va LMNSE gbe ƒe agbasa ye dzi. Ʋegbe kple ʋegbeazãkɔ asrɔ̃ esrɔ̃ɖeɖenu kple ƒomenyawo ŋutita ye agbasa ye li la. Ke ɣeyiɣi etɔe nye eʋegbea. Le mía degbea ƒe anyi yiyi ƒe aɖukpo dzi nuzuzu ŋu nyɔ nuzuzu wɔ yi ke mía me aɖewo mí ke ɖe eŋuti mea, gbetagbe tsɔ kɔ tsaka mía degbe ŋegbee ɖeko le tsitsim ɖe edzi le du dzi. ko nye me te ŋu ase egɔme vie tutu tso nu ma le. Ne ma nye ɖeke ma tsɔ le me ne mía degbee ŋu, mía dodo ŋu mía degbee, bubu ma de ma de mía degbee ŋuti oa, ke nye me ga nya nu ka gbɔ wa tso. Eh nya gbee nye bia bia oh dzoɖa bia dzoɖa oh ame sia ame bia yi ke anya va ko. Oo eye enya sia nya bia yi ke nya gblɔ ko. Oo ɣeyiɣi ɖe sia ɖe bia ko. Ame aɖewo gblɔ na be woagazã ŋe gbea nyuietɔ la ƒe akɔ bia kpe ɖe eŋuti ko. Eva le wɔwɔm be ye boe va le ŋe gbea zum. Egbe ta gbe tsɔkɔ tsaka mía de gbe ŋe gbea va le wɔwɔm be ye boe va le ŋe gbea dodoea zum. Ta ne nye ame aɖe be ye adɔ nɔviwò ɖo oo mía wɔ ɖe sia ko eva wɔwɔm be ke wò boe di be yeawɔ be nya nu vɔ nɔ hele gbegblẽ. Menye biaa o, biaa yi ke nye menya menye ʋegbe o, egbeʋegbe bubu aɖee. Ɖesiaɖe alo ɖaa, ɖesiaɖe alo ɖaa o, dzo ɖa ɖesiaɖe o, ɣesiaɣi yi ke nya va ko, ɣesiaɣi yi ke nya gblɔ, nya ma ko mawɔ ɖe edzi O ɖevi ɖe sia ɖe, menye ɖevi ɖe sia ɖe biaa o. Eee le mía me aɖewo gbɔ míde dzesi be tɔgbuiwo ƒe nu yiwo wolé da ɖe yi ke ŋuti viɖe gale yiwo sɔgbɔ wo dometɔ ɖeka yi ke míkpɔ be míalé ɖe asi goŋgoŋ meka be nye sɔfowo alo nye fia, dukɔdɔwɔla alo dukɔkplɔla míalé ame ɖe asi goŋgoŋgoŋ elabe esɔ kple yame ƒe dzɔdzɔenyenye. Míede gbe ʋe gbe, míede gbe ʋe gbe. míede gbe ŋe gbie. Ta míanyɔ woalewoe boŋ ne míawɔ ɖɔɖɔ ne mía ɖokuiwo, ne míawɔ ɖɔɖɔ ne mía viwo hã, mía nɔviwo hã, mía xɔlɔ̃wo hã, míaƒe hameviwo le ƒu sɔlewo me, aƒeawo me, sukuawo, asiewo me, ƒuƒoƒeawo. Míazã ŋe gbie nyuietɔ ye dzi míada la, mitsɔ ye mí me nɔ nufiafia ɖe kɔ to ɖebie me be, Mekae le azã de gbie hafi woayɔ wò be wòe nye gbie tɔ? Meka ye le ado ʋe gbea fia be eʋea wo enyɔ o. Meka ye gblɔ gbegbɔgblɔ kemɛ hafi wo yɔ wo ŋkɔ te ɖe ŋuti o. Woawo ye zã nɛ. Míwo koe le azẽ hã. Ʋe gbi me ga kpe ŋu ne mí o. Mía zẽ ne me ga va su be gbe ɖeka wa gblɔ be egbe aɖe nɔ anyi kpɔ. Ne wo de gbe bu ko wo ŋutɔ hã bu. Meka me ye ƒomevi nyɔ. Eɖa nye meka o. Ne wò nya nye eve ʋu ye dzi wò koa vie wò nye. Eɖe axɔ ede eme, eɖe axɔ ede eme, wò nya nye eve ʋu ye dzi ko vie wò nye. Eɖe ala le aƒe alo le agbe o, evie wò ye nye. Ne dzo dzi va dze anyi ŋe kplo eme be evie wò nye, ne eve ʋu nya dzi wò ko vie wò nye. Mía da ɖe edzi. Menye dia ɖe sia ɖe Kɔsiɖa bia kɔsiɖa, ne míva la, míadzɔ nyui ye. Oo, e, dzoɖa bia dzoɖa, míawɔ takpekpe. Ao, ɖe sia ɖe. Akpe be ègase ɣeyiɣi ye hã tɔ eye nègase egɔme be míawo katã míatu mía degbee ʋegie ɖo ne wòali ke. Míagado go.